नमस्कार जय मिथिला जय मैथिली हम चुनू कुमार झा अहाँके स्वागत करै छी अजमेरा फैशन में अजमेरा फैशन जे सूरत के सबसे बड़का कंपनी छै एतऽ एकेटा छत के नीचा में सब चीज भेट जाइ छै तऽ एहि आइ हम अहाँ सबके लऽ के आयल छी लहंगा के सेक्शन में लहंगा जे कि सूरत के सबसे बड़का कंपनी में अजमेरा में भेटै छै भेटै छै सौंसे एहन बात नहि छै जे भेटै छै लेकिन चीज के ऊपर होइ छै जे की चीज छै अहाँ सबके मोनमे होइत है जे सूरतमे सब चीज भेटै छै लहंगा भेटै छै तऽ हम ओहिसँ सस्तामे भेटैत हेतै यू पी बिहारमे आदमी सब सोचै छथिन जे चाँदनी चौक बम्बइमे लऽ लेब एतऽ लऽ लेब तऽ सस्ता भेटै छै नहि जब अहाँके लहंगा ने लहंगा सूरते टामे बनै छै आओर सूरतमे जँ अहाँ आयल छी सूरत तऽ एक बेर अजमेरा फैशन आउ आओर विजिट करू विजिट मतलब लॉग माल देखबै तकर बाद अहाँके पसन्द आयत ने हम एतेक गारंटी लै छी जे अहाँके जरूर पसन्द आयत जे भी कोनो लहंगा लै छी अहाँ साइडर लै छी ब्राइडर लै छी जे भी कोनो लहंगा लै छी तऽ सभटा लहंगा अहाँके एकेटा छतके नीचाँमे भेट जायत तऽ आइ जे अहाँ सभके लऽ कऽ आयल छी ने ओ लहंगाके सेक्शनमे छै एतय मात्र छओ सए अस्सी रुपैआ अहाँ सबके सुनि कऽ अचंभा लागत मात्र छओ सए अस्सी रुपया से लऽ कऽ आओर तीस हजार चालीस हजार तक के लहंगा भेटे छै हमरा एहिठाम तऽ आबऽ के छै अजमेरा फैशन आओ और माल लऽ कऽ जाय के छै तऽ बिजनेस नया बिजनेस करै छी शोरूम से करै छी या अहाँ मतलब मॉल स्टार्ट कर रहल छी या छोट छीन दोकान से स्टार्ट करै छी या घर से करै छी या फेर फेरी करै छी तऽ आइ सौं सब जे भी केओ भी ले मतलब किनको शादी होइ छै ने तो लहंगा लेते टा छथिन ओ मतलब हुनकर बहिन

और कम से कम पच्चीस से तीस हजार के माल लेवे पड़त तो एहि तरीका के लहंगा जे चाही अहाँ के देख सके छी पूरा अहाँ के ई लागल छै स्टोन लागल छै केन केन लागल छै देख सके छी अहाँ सब डबल केन केन छै एहि तरीका के लहंगा लेबऽ के हुए तऽ आब अहाँ सब कतौ नहि जाउ आबि जाउ अजमेरा फैशन एहिमे चारि पीस हेतै दू पीस हेतै या तीन पीस हेतै सेट अबै छै देख सकै छी अहाँ सब इएह लहंगा जाकऽ शोरूम में अहाँ के एहि हँ लहंगामे डबल मार्जिन ट्रिपल मार्जिन पर बेचाइ छै इहो बात हम अहाँके कहि दै छी जे लहंगा एतऽसँ अहाँ छओ सए अस्सी लऽ जेबै से गाँवमे अहाँके कमसँ कम पन्द्रह सए अठारह सएमे बिकायत सेहो हम अहाँके कहै छी तऽ देख सकै छी दोसर लहंगा हम खोलि कऽ अनलहुँ हेँ ई छै सभटा साइडर लहंगा छै ई सब साइडर लहंगा छै कुछ ब्राइडल सेहो अहाँके हम देखबै छी अहियोमे कपड़ा अबै छै

तऽ कनि महंगा होइते टा छै लेकिन हमरा एहिठाम महंगा नहि छै अजमेरामे लहंगा महंगा नहि छै इहो बात हम अहाँके कहि दै छी बाहर अहाँके महंगा भेटत लेकिन अजमेरामे लहंगा महंगा नहि होइ छै से हम अहाँके कहि दै छी देख सकै छियै ई पूरा कट बॉर्डरमे छै एहिमे डबल केन केन लागल छै छै ने घेरमे घेरोके हम बात करी तऽ पूरा पूरा घेर रहतै देख सकै छियै देखियौ छै ने पूरा पूरा घेर रहतै घेरो कम नहि रहतै एहिपर डबल दुपट्टा अतै ताहि दुआरे अहाँके ब्लाउज ओते सभटा अहाँके भेट जायत ई पूरा अहाँके ब्राइडल लहंगाके सेक्शनमे आयल छी आओर अहाँके एहि तरीकाके लहंगा जब अहाँ नहि आबि सकैत छी तऽ वीडियो कॉल पर सेहो सुविधा छै जँ ओहो नहि हुए तऽ पहिले पी डी एफ मंगा लिअ पी डी एफ मंगेलाके बाद अहाँ देख लिअ कोन कोन पसन्द अइ ओकरा स्क्रीन शॉट लऽ कऽ हमरा नम्बर चलि रहल छै स्क्रीन पर ओहिपर अहाँ पठा सकैत छी तऽ नीक लागए वीडियो तऽ लाइक कऽ देबै शेयर कऽ लेब अपना में जो अहाँ फिर अहाँ दोसरो वीडियो देख चैनल सब्सक्राइब कऽ लेब और कमेंट करना नहीं बिसरबे धन्यवाद जय मिथिला जय मैथिली